Hello guys, how are you?
We are Muyambo family, matwins akaroorana. So guys, today tiyava nenyaya yatinayo panapa yakasiyana nenyaya dzatinombosuya nadzo. Today tine maquestions atoda kubvunzana panapa, toda kudiscussa nezvawo tiri panapa. Okay. then imimi guys munozoisawo maonero enyu mucomment section muchitiudza kuti munozvionawo sei maerana nezvatee tataura kana kuti zvamunofungawo zvatinenge tisina kutaura so you can ask right so question number one baby mm. why is it mukadzi akaenda kubasa mumba munobva matanga kuita hondo mumba matanga kuita hondo yes eh, sekufunga kwangu ini mm. mukadzi akaenda kubasa chinozoita kuti mumba muite hondo its obvious mm. ndechekuti ndaenda kubasa handiti yes ndanoshandawo ndanoita ndodzo imi baba like baba muri pamba here kana kuti muchienda kubasa ah, let's say ine like mibvunzo yacho miviri baba vari pamba havana kuenda kubasa baba hamusi kuenda kubasa yes. ndiri kuenda kubasa yes then tozoti baba vaenda kubasa Oh. Eh.
sorry handipindurei pekuti musati musina kuenda kubasa eh, mai vaenda kubasa mm. nii ndaenda kubasa handiti mm. ndakusiyai pamba
ndasiya mumba mangu sometimes ndinoda kusiyawo mumba usina kana kusvika undiro handiti mm. eh, then wobuda woenda kubasa wodzoka wodzoka mumba makangodaro mumba mayanaswa ndiro mm. you see haunawo kana kusana kutadza kuti a ah, ndine zvatosana kuitawo kana kubika e kana kubikawo adya ah, tisi some people hafari kubika anorume mm. kani kuesa pakadaro but zvekutadza kuti uri kusana kubatsiridza mm. kuti kana mudzimai wangu akudzoka kubasa anowana acho anosvika achiwanawo pekudini pekutangira kana kungodzisa mvura kugeza chete kuti ndichidzoka kubasa anodini iwe semudzimai mm. chaunenge uchitarisira kuti kana kuenda kubasakudzoke murume aita ndiko kwandiri kuenda ikoko mm. chimbotirire ndichitaura so unosvika huna mm. kana kana kungobatidzawo stof zvokuti ndioona ndosvika undichiona kuti ah ndine pekutangira mm. handiti ndosvika mumba mama vakangonyangara mm, pamwe wakavata pamwe watofamba waenda kwawaenda ndokudzoka mumba makangudaro ini ndabva kubasa ndaneta ndosvika mm. ndotanga zero start zvandasiya zviri ndozvingorimo ndopanotanga hondo zvinokonzeresa hondo pakuti iwewo ukaenda kubasa mm. ukadzoka ndakangovata ndisina chandaita unozvifarira here Mm, ya pakadaro hazvitambiriki zvakanaka ah, uzvifarireka so i think ndo chimwe chechinhu chinokonzeresa kuti mumba kana mukadzi akaenda kubasa ka mm. muite hondo bcause hapana munhu anofara kawadzokawo kubasa munhu wese anounderstanda kuti basa kunorwadza ah, ipapapo eh, varume vazhinji zvavo we understand kuti mukadzi aaneti basa ravanhukadzi harirevi zvekuti vangazoti vabva kubasa vataura kuti wakaneta tinenge takufungidzira kuti ah kuchazomunetesa chii anga achiitei kubasa ikoko hatizozvisi zvekuti wanga waenda undoshanda tinenge takuti wanga uchiitei chakunetesa
Oh, saka mukadzi aneti mukadzi anonzi aneti iye ke murume unozoneta sei murume ka panhaunzi dhaka kukanya dhaka kusunza nezvidhina ah. ndozvinonyaya kunge zvichitaura varume vakawanda kaizvozvo eh. eh, monoona kuti mukadzi hauiti zvokanya dhaka but mm. iye zvokanzi swera wakamira mm. zuva rese wakangomira panhu pamwe aunete here Ah, kuneta unoneta unoneta so hakuna basa anonzi basa harinetesi chero ndikaswera ndakagara zvandakaita panapa nonzi ibva makuseni svika manhero ukangogara panapa mm. unotosvika paextend yekutoneta haini ndozviunderstanda zvangu kuti tinotoneta ende basa revakadzi rinoneta vamwe vanokwira mm. mastesi vachiita zvanenge vachiita unoswera wakamira zuva rese hauna kana pekuti unombogara uchiita zvanenge uchiita mm. ukangomira sezvanongoita varume zvakangofanana zvinoita vanhu kasi zvazongosina pakuti vanhurume munozongonokanyadhaka chete isu tichiita mm. zvemukupulinaumba unoziva tinozogona kusvika pamwe pamba pekuti unenge uchiita kupusha masofa usumudza mubhedha uri wega uchikwira pamaladha uchinoklina but unotodzoka wakati unoita ndopaya panozonzi kwanzi mukadzi anoita ne anenge atoita basa rakadzi anotorwadza basa rakangosiyana zvaro kuti rinoshanda sei ya ndapanzwa ipapo okay let me mm.
explain pakuti murume achienda kubasa aenda kubasa iyo mukadzi aenda kubasa ipapo apa eh, ndingangoti like eh, zvinobva nokuti anotanga kudzwa kubasa ndiani eh. ndabuda mumba mangu kachabuda tese taenda handina mm. zvandaitawo handiti mm. ukatanga wakudzoka chisana kugadzwa mvura ugeza handiwaona ndosvikawo ndodiniwo ichiziva kuti hapana chipo kutanga naoziva pane umwe munhu kuti but huonaka eh, isu panhau yekuneta iyi mm. tine zvinhu here zvatofanira kunge tichiratidzira kuti zvioneke kuti munhu yakaneta kana kuti ah, i think iwo zvaunongoitawo semurume wanoneta kana uchingotaridzirawo mm. kuti wakaneta semurume nemukadzi mm. unototaridzira ndakaneta but kana usingataridzirewo zvaunongoitawo semurume because munhukadzi munhu ane ropawo nezve unongoita mm. munhu werume so iwo kana uchingotaridzira kuti wakaneta ka mm. ndimukanza ndotaridzira but kana usingataridziriwo ndizvozvo andidzosera kumashure mm, so panaisha ndoti kana watanga kudzoka kubasawo tichina mm. tese so anogeza kana mvura wogeza handiti oge wondisirawo yangu budisawo muri womufiriji isi svika ndichidini iso muzira kana uchikwanisawo chero usanobika mm. kana uchikwanisa ah, ndikutaura kuti kana uchikwanisa because some, some men they, they don't like to cook yeah, yeah. vamwe varume vadi zvekubika but mofanwa tofanwa kungobatsirana sezvo tichingobatsirana kuti kushanda eh, i understand kuti ndiri mukadzi orit eh, panhau inozonyanya kukonzeresa hondo mm. yatati tibvunze panapa mm. pane nhau yekuti eh, vanhu maakundorara paya paya panguva dze dzebota paya then ndopanozobva pamashoko ekuti ndakaneta masvika mabva kubasa neti mm. edha iwo mukadzi abva kubasa murume aripo wasvika wabika bika shaina shaina mumba wagezisa vana mm. kana pane vana wagezawo wanaisa naisa wapedzaes okay so panozo chinozobva kuti ndakaneta apa kana eh. tava panguva yebonde unozoti mm. like ndikabva kubasa ini ndikasvika wandiitira itira zvimwe zvinhu mm. ndotongonzwa mm. mafeelings angu kutongoti ah, im ready mm. you see but neti ndotongosvika ndikatongodhinikana ndatonetira zvese aiketa because isusu zaurumira tinge tiri kuti eh, aufanira kuzuti wakaneta tinge tiri kuti chakunetesa chihongo achiitei kubasa ikoko andiri kuona ndo zvakunetesa zvawaita kubasa zvisiri zvebasa rawashanda kana uchibva kubasa hauna here zuva romombondakaneti unenge waneteswa nei kana varume vazhinji its like tambazvitaura zvoti dhaka chichi izvo zvitazvitaura unenge waneteswa nei ini chisinganetesi weni ndaenda kubasa mai ndakararama nevarume vakawanda eh, tinenge tichiti tisusuka isusu tisu tinofanira kunzi tinzi takaneta nenhau yemabasa edu atinoshanda urikuonaechikadzi anotorwadzawo so when it comes kuti taapa nguva yebota ye wakuti wakaneta unguzozo rinotanga bhozi ndiye singachatodi kuti chero kubasa kwacho uende bhozi unodzoka waneta andiri kuona
but chinozonyanya kuti munhu ati ndakaneta inhawe hmm. ngoti unenge usingangodi ungobatsira nomunhu wako chingozviti ndini murume ndini murume ndini murume uri kundikata ndichida kutsananguraurikasira kutaura pana chidati kuti pane vamwe varume kuti anobva kubasa handichatanga kusvika mm. ini ndichiri kubasa anouya kuti konya pambedha ndakugara bizi nefoni yake haamboisvisiriwo kana yake mvura kugezakana mumaraunds kana eh, kana kupinda mumaraunds haana kana nekugeza mm. atoenda odzoka manje akuchita kuti inini ndichitanga kumuisira mvura pane yake kugeza pane vana pane mm. yangu kusuka kubika zvese iye akangogara ini ndinechinzita zvo so ndozoiwa nepifilingi nekuti tizonoipinda uku Yeah, ipo panonetsa because feeling re ratodi. Re ndinda tokubeka na ndinda utofila like ah maybe mwa meno zvangu ranotadza kana ngozvisira mvura yogeza. Kana osana ndisira yangu, osana kugadza kana muriyo pa stove ndichivuya ndizopedza yangu bika.
Right. Ah, uh, ipo pa ipo pota panza. tichazonzwa zvimwe zvacho kune chi
mangotudzawo zvamuri kufunga vachi ndataura here ndakumiririra nenguva yedu regai tiende paquestion number two okay. so panumber two pedu tiri kuti chirega kudaro zvewe munhu anofanira kuchengeta mari ndiani mumarriage anzi ndiani anofanirwa kuchengeta mari mumarriage mm, mm. i think pamaraba ka mm. mungati chimi
pamari eh, imi maonera ndinoita ndeyekuti panofanira kunge pane inonzi family account mm. kana kuti wallet yefamily mm. yes okay. yekuziva kuti eh, either mari yamawana imimi mai kana kuti mari yandawana inini baba mm. toyatoisa chi family account right tozoti kana pari pekuti pane zvandirodawo inini sababa ka mm. ndouya kuna mai ah mai pane zvandiri kudawo chi kutengawo then modi towirirana totora mufamily account then ndoita seinotenga yes imimi mai kana mune zvamunenge madawo ah baba ndadawo mapoto angu chakati nechakati towirirana toti okay ngatitore mufamily account chi endai munotenga yeah. yeah, i think you are right mm. but panozoita problem yekuti some women vanozoti mari ndeyangu iyi ndeyangu iyi ndeyangu mm, mm. let me explain zvandinofungawo kuti chii chinokonzeresa kudaro mm. mm. kune vamwe vanhurume vekuti vanochengeta mari dzavo vega mm. haapi kana mukadzi mari kana ri grocery mm. anotenga zvese so inini ka ndikazoenda kubasa ndikaona mari yangu mm. ndotiwo ndeyani ndeyangu ndochengetawo zvanhu ndotengawo zvandinoda because mm. murume kana akawana yake haadini haandipi eh. anozvichengetera mari yake ndiye anoziva zvese eh, kuti soti yapera umba ndiye anodini anozviziva ti kana soti yapera ndomuza soti yapera unotora mari yake paiva anotora onotenga so ini ndikazowanao yangu ndodiniwo ndongotiwo ndeyangu nganditi mm. eh, nokuti hakuna mukadzi asingandibata marumaoko ndingaibata zvangu ndigotadza kuishandisa ndozototi mumwe musi takatoperera ndoti ah, mari yandinayo iyi ngatichidii tishanza zvinoda kushanda ndinoti hatina mari pari zvino yanimaona ya bhozi eh, pane dambudziko futi rinoitika ipapa kuti eh, mari sababa usikupa maichi mari uri kungouya nemari yako uri kushandisa zvaunoda kana kuri kumwa doro kutenga kudya eh, kutumira kumba usina kuudza mukadzi kana ita sei panozoita dambudziko rekuti nguva dzinosiyana mai vanozoenda kubasa baba muchaine baba musi kuenda kubasa ani mavona ende eh. panotanga kuti dambudziko nekuti mukadzi achadi nemari yake achadoni chi nemari yake akuto iyi ndeyangu ndazvishandira chii ndega so right so guys ndo nyaya yatinayo nhasi tokumbira mutibatsirawo necomment section kutiudza kuti imwe mafungiro enyu akamira sei pamibvunzo yedu yatabvunza nezvatataura guys maonere enyu mm. pane zvatataura zvamuda kutapudza zvatataura zvisiri izvo munotitapudzira muchitizivisa zvamuda kuwedzeredza zvamuda